Ke a swara ke tlala. Tša broccoli ye bose. Tša chip ya di-chips. Go thweng ka shrimp go tšhwa ka sekepeng. Ew, ga ke e rate. Ke nako ya phephetso e mpšha ya go apega.
Emma, o tlo e hloka.
Mošomo wa gago wa mathomo ke khekhe. Tla ke a letsa. Ka botse se se. O lokile, moratiwa. Sengwe le sengwe se a kwagala go chef. Hmm, cream cheese ye bose. E loketše khekhe ya ka e mpša ya go apega. Ke tlotlotša dilae ka moka ka cream ka bonolo. Gomme ka šomiša spatula go efa sebopego sa go ikgetha. E tlo ba khekhe ya rainbow ye, ke tlo go e kgabiša ka Skittles cream ye e bose. E leta. Še sukhese ya ka e kgethegilego. Ke na le sengwe le sengwe se ke se hlokago. Oh, go swana le malekere a ka.
Re flile. Ke mošomo wa nete wa bokgabo. Ge ke apega dikhekhe, ke ikwa ke le moetsi wa bokgabo yo a hlolago lefase le lemša. Rainbow ye botse e hloka maro a cream le mahlo a go thaba. Voila! Chef o mo mošomong. Ga go dumele kgetše, ke a tseba. Gomme ke tlo dira keke ya ka ya sebopego sa pelo ke e kgabiše ka Kit Kats, ka gore ngwana o a di rata. A re beye go dikologa. Eupša seo ga se a lekana. Re hloka malekere a mangwe bakeng sa go thabela bose, Maltesers le Skittles. Koko, dira gabotse, gomme še khekhe ya ka e botse. Ga e bonagale e le botse. O se ke wa tshwenyega, ga se ka fetsa. Go dira mogabišo o mobotse, ke hloka film le malekere a mantši ka mo go kgonagalago. Sa mathomo, ke tlo tološa chocolate ka super burner ya ka. Yuhu! Gome bjale ke tlo tšhela di-sprinkles tše talama le ratadima. Di tlo bonala gabotse kudu kgekeng ya ka. Namang le mangolokile, e re ke tsebiše mofenyi wa ka moso go lena.
Selo se bohlokwa ga sephenyo. Wow!
Ke nyaka go leka keke ya chef pele. Hmm, ke a e rata. Ke a ipotsiša ge e ba keke ya koko e bose ka tsela ye. A re lekeng. Wow, ke rata chocolate kudu. Ke a leboga koko go lokile. Oh, go bonala go na le se se fošaketšego ka keke ye. Ga ke rate tatso ya yona. Gome mofenyi ke koko.
Hooray! Basadi, re na le phephetso!
Leng khatlele, basta!
Well, wo ke mošomo o mo botse. Kwa kwagala. Ke a e kwešiša. Selo se re swanetšego go se dira ke go bediša noodles gomme ke tšona tšeo Gomme ke tlo bogela di-tiktok bjale. Ke tlo bediša pasta le oh, di-sausage bakeng sa ngwana wa ka yo ke mo ratago. Hey!
Go bose kudu koko, e re ke go gokarele. Gome ke leke sausage ka nako e tee.
Ke nako ya go bediša di-sausage ka meetseng a go bela. Oh, en mwe kae? Ha, ke tšona tšeo. Go fenya phephetso, o swanetše go makatša ngwana ka sephetho se se sa letelwang. Di-noodles tša mehleng di ka se šome mo. Ka go ke tlo dira tšaka ka mae, maswi le bupi. Gomme nka se lebale go tšhela mala ka hlama. Pink ke mala wo a wo ratago kudu. Bjale tšhela hlama ka lebotleleng le le kgethegilego. Aha. Sengwe le sengwe se sepela ka thulaganyo. Go lokile. A re thome go šoma. Oh, modimo wa ka! Bogela di-noodles tša chef! Wow!
Eh, di-noodles tša ka tše mpsha di lokile gomme di nkga bose. Go hlokega fela sweet syrup. Marmalade Bears! Gomme Le malekere a mangwe. Go fethega. Oh, o a makatša. Spaghetti sa ka se lokile. Bogela di-sausage tšeo di swana le di-octopus. Oh, oh, molo! Oh, aowa! Setima molilo sa rena se kae? Oh, go na le fo mentši. Oh, awa. Di-noodles tša ka ka moka di tšhumegile. Emma, go na le life hack. Re ka dira instant noodles ka ketleleng. Gome re fihlile. Ke nnete ke setlala sa bohlale. Go a kgahliša! Oh! Ke eng seo? Di-noodles tše ga di bose le ganyane. Oh! Oh, botse bo bo kakang! Ke tlela ke metsi ka ganong. A re e le keng? Wow! Ke a leboga, chef!

Eh, ke thabile kudu go ka rana mošomo wa gago o mofsa ke milkshake
ke tlo ya pega ka nako e nnyane ke tlo leka
ke se tsebe mo go se sa mathomo re swanetse go tšea ice cream re hlakanye le maswi ka blender A re thome go bula maswi go a tšhela ka gare le go a hlakanya oh, oh, ke maswabi koko o lebetše ka sekhurumelo ka go sengwe le sengwe se tšholotšhile kgopolo a re boneng gore go na le eng ka mokotleng wa ka eng ga gona selo Aha! She cocktail gadget ya ka e kgethegilego. Ke hloka fela go tšhela malekere a ka go rateka le di-marshmallow tše dingwe. E tlo ba bose kudu. Selo se se hlokegago fela ke soda. Moratiwa!
Ke maswabi ebile kotsi. bjale sengwe le sengwe se lokile se se wa ka o tlo thaba hmm. uh, koko o ya kae ke swanetše go kgetha di-raspberry bakeng sa cocktail yaka oh monko o mo botse bokakang berry e nyaka go tsena ka ganong laka
bona Ke nna chef. Bravo, Nicole!
Oh, go lokile, Koko. E tlokelele ngwana. Go lokile, blender ye šoma bjang? Ga ke kwešiše selo. Go phala go šomiša mokgwa wa ka o netefaditšhwego. Aha. Uh -huh. Aura, gomme ke a e pšhatla. O, oh, go a makatša. Bjale ke tšhela maswi a mafsa le go a hlakanya go dira raspberry cocktail. Well, well, well, botse bo bo kakang. Le mala, mintenyane ka godimo. E bonala e le bonolo kudu. Ke swanetše go tla ka selo se sengwe. Mohlala.
Ke mang a thimilego le bone? Na o boifa leswiswi? Ha!
Oh, ke, ke maswabi, chef.

Re fihlile. Nako ya mokgabišo voila.
Seo se lokile. Wow! Cocktail e bonala e sa tlwaelega. Ke nagana gore ke swanetše go gotla go kongwe. Wow! A re boneng. Oh, se se botse kudu. sengwe le sengwe bakeng sa gago mosetsana yo mobotse hmm. ga ke rate cocktail ye kudu gome go na le mint gape ug aowa ke a le boga ke maswabi bokakang wawawaw go thabiša bokakang se se botse kudu oh kgaokelo